Claude mono abedo ki kero me lok ki Peter Obina ma en obedo ka ngitine matino tino kit ma Mego Cecilia otiyo kede i department me biacara. Kong wawiny lok eni ka wadugi. Cecilia Ogwal okelo dongo lobo i lok me tela i yo mene i Uganda, tutwalle i kumalo me Uganda? Omyero waye ni Cecilia Ogwal obedo ngat acel mucuko cwiny dano me doko me donyo i te dog tic me tela i gamente eni ma wan watye iye ni. Ok, so
waneno anga ma telane tye cok rom ki tela pa Cecilia Ogwal onyo Cecilia Ogwal mukene mudong waneno tye en anga wek nyo ki Acholi nyo ki Lango.
Dano ma gitye mito bedo lulwak gin ki Cecilia ogwalgi, ki dong dano winyogi, dano lubogi. Kumalo me Uganda kakany waromo neno kin mege, waromo neno dano calo mego Betty Aol Ochan gitye kenyu. I kin jo ma an angeyo ni gitye mege ma pud ngene, ki dong watye ki mego Betty Bigombe, ento en pe orii, pe obedo perennial calo Cecilia Ogwal, pien Cecilia Ogwal throughout kine pe ocot oa ki i Lira Municipality i ngeye ocito dok lo omedde ameda ki bedo i palament naka oto ma tye lamemba me palament ento me ka Betty Bigome kicime me bedo lamemba me NRC ka i ngeye opoto kwir ka i ngeye odok i palament ka i nge weko dok tic co me palament-nu ki i kore, ocito dok i tic mukene. Oca neno mukene dong tek mada ba i kin mege magi oteggi dok guri tela dok bene dwongi tye nongo winye pi Uganda kulu pien mega Aol Betta Aol Ocan odoko wa Leader of Opposition

pi labolle ma en tye ka kelone nyo okelo botwa wan weng, pe dong mone ken, ento wan weng macalo anywali me Uganda.
Dano pwod tye ka medo ka miyo gin ma leb mono lwongo ni eulogies ma megi, kumo pig wangi ki lokgi mapat pat ma lubbe ki kwo pa mego. Emma kit ma iwaco kwede, pi jami mabeco ma otimo, let's celebrate her life because Dong pe kit dong watim ngo pi wa edwoko. Ento jimi mabeco ma en aye otimoni onyo ongo ocung iye. Ka ineno lawor aloko ki Beatrice Lalobo muwaco gin gibedo gin ni mego gi i Constituent Assembly gin aye gicako CA. Cik ma gin gikato kwede, foot prints, kek waco ni kinyono kor tyen. Neno kor tyen Cecilia Ogwal i Uganda ki dok cen ki ci neno i pen cik. me Uganda that is what I felt was like ok ka gucako wa i ninety five ki ca ni gitye ka bino kombeddi mwenye ni cik mo loyo timme kunu kining owaci me waci me tye ka aa ki parliament mego wa Regina acel ni kadi ka nino ma abibedo pe

At any given time, wan moa tye kobedo ni we are just reinforcing ki dong neno kit omyero kiyub kwede. Owek ineno kit wa constitutional review process pe romo bedo yot twatwal pien the mastermind pa jo muyubo pen cik macon ni onongo gingeyo ngo ma gin gimito pi wan moa tye ka dongo kombeddi jami ocako yokke ikine kenyo. pi lok acel-li. Ento ka nongo kong kiwek Constitution obed-o kong intact kit ta nongo kiweko kwede nyo kit ta nongo tye kwede, an aka me Uganda dong romo bedo ki alokaloka. Ngat lareme mo en lawo owaco ira muwinye pi to pa Meg Cecilia ni, Ankole ma obedo lacwak UPC macon bene lyeli dong komiti Yona Kanyomozi a ki a tung kuporoceng me Uganda ma gutiyo kacel gini megi Cecilia UPC gi maro adada pien lok gi acel lok gi a a a matek eni miyo a example nyo labol matek tutwal bot a lucwiny wibye me ikom kare ni ni you must serve your country and not yourself. Gin mo oyomo iya aye the female MPs

Imwonyo lok a Honourable Judith Peace Achan? Wai en mere tye ka cito ka kelo cware me waco ni mego ni I am inviting you for my wedding, mego waco iro one thing, waco ni cwari mere tye myero okelle ma mito nyomi ni ka oo ma olor ki Entebbe kwany ikel ka anen, amito neno ka laco ma gwoki nyo romo gwoki. Now what does that take us? It takes us to the family well being. Mego opoko cawane kining? I kin kare me tic i wi bye, opoko cawane ki nining me gwoko gang? Opoko cawane ki nining me bedo i settings ma ceng jwi? Ineno Spika bo waco lawor ni ot moko cek ka pe in itye wode nyo nyare nyo ominne nyo laminne somehow somewhere aneno clip acel mubedo ka introducing deputy speaker me parliament

ni pyem ka mego o respect ma ki miyo wa jo ma tye i parliament weng pingo ki miyo mego kare pien mego at her age kwano ma loyo wa gin ma gi tino nio so there's too much to be admired yes. i kwo pa mego than saying ni wa tye ka kok wa koko yes. mego kwo yes. kwano kwo wa pwoyo kwo pa mego mm. will shine her light